Исәнмесез, мин 84 нче лицей-интернатның 9 нчы А сыйныф укучысы Шәйхудинова Иделия. Һәм мин бүген үземнең классташ дустымнан Олия Валиевадан интервью алам. Исән Мария, исәнмесез.
Менә син инде бер ел буе Көмеш Куңгыруның YouTube каналына үзеңнең интервьюларыңны чыгарасың. Һәм шундый сорау, сине моңа сине бу эшкә нәрсә илһамландырды Һәм ничек менә эшли башладым. Нәрсә илһамландырды дип әйтә алмыйм. 8 нче класста укыганда миңа класс руководителем дигән инде мәкалә язырга кушкан инде. Шулай мин язып киттем, киттем дә һәм җәй көне машинада барганда шундый уй килде миңа. Ә нәрсә була, үземнең интервьюны төшереп карасам, чыгыр микән дип. Һәм шулай төшерә башладым инде. Сиңа бу эшкә нәрсә ярдәм итте?
Нәрсә эшем китте? Ничек башлап җибәрдең? Кемнән сорадың беренче китереп? Уема килде дә, сораулар да әзер түгел иде әле. Безнең интернатта тәрбияче булып эшләп киткән Илюз апага яздым да, Илюз Әминовага. Ул да бик тиз генә җавап бирде риза диеп. Һәм кайттым да шул көнне сорауларны яздым да, озак та вакыт үтмәде, ул интервью чыкты.

Ну, кошадың, бу кошын нәсеки җиңде. Син вот төшерә башладың һәм син бетте ул кошың. Юк, беренче, икенче интервьюларда кошау булды. Яңадан инде төшерә төшерә, өйрәнәсең, үзеңне иркенрәк тота башлыйсың, Илюза Падамина Ярдәм итте инде, ул да өйрәтте. Соңгы интервьюларыңа синең бу куршавың, куркуың булмады инде. Әзрәк кенә калды ул. Әзрәк кенә булырга тиештер инде. Менә син интервьюлар күп кешеләрдән аласың бит инде һәм бу сорауларны әзерләгәч, интервьюлар сорауларын әзерләгәч, син аларны кешеләргә бирәсеңме, алар әзер булалармы бу сорауларга яки килгәчтен генә сине уже төшерә башлагачтын генә беләләрме?

Синең видео планы нинди сорулар булырга тиеш? Примерно гына бар инде. Ну, ә инде әлбәттә нинди сорулар булырга тиеш, онсы бар әле. Ә менә синең синең булды, җитте, бүтән эшләмим бу интервьюларны, төшермәм бүтән видео дигән хисләрең, уйларың булдымы? Булды, яңа елдан соң булды. Мин озак кына вакыт интервьюлар чыгып утырды. Һәм Чейтин яңадан әни дә әйтте, бу эшләгән эшемне калдырасың әле инде дип, яңа хәтле эшләгән. Һәм үзем дә уйладым инде әле, мин әйтәм, тәккәшләмәдем микән мин аны, азагына хәтле эшләп торыйм дидем дә. И үзем дә сагынган идем инде интервьюларның уже аралашуны, шуңа кире төшә башладым. А менә шул синең ялың дип җигенде. Интервьюдан ялыңдан соң сиңа кыенрак булдымы яки әллә Шулай ук эшләп киттеңме? Шулай ук эшләп киттем.
Кушуларың шуннан соң булмады. Булмады. Ну, әз генә инде, шул әз генә. Әтиеңә, әниең турында әйтеп киттең, ә интервью төшерә башлаганда, мәкаләләр яза башлаганда, әниләре, әниең, әтиең, сәкет диделәр. Алар сине берничә

Шул сигезенче класста гына мин мәкаләләр яза башлаштым. Аңлашылды.
Ә менә син үзеңнең эшләрең белән канәгатьме? Шул интервьюлар белән канәгать калдыңмы? Интервьюлар белән канәгать калмадым. Чөнки бар мин теләгәч матур килеп чыксын, чынында ничек әйтим, дөрес ут Булырга тиеш инде профессиональный камера булырга тиеш. Ә мин болай телефонның камерасына гына төшердем дә, әле аны үзем дә монтировать итәргә кирәк. Башта анысы да килеп чыкмый иде минем. Яңадан гына килеп чыга башлады нормально. Канәгать дип әйтә алам. Иң кыены нәрсә булды?
Нәрсә дип әйтим инде? Шул опять-таки килеп чыгыр микән, каушармын микән? Шул иң беренчеләрендә каушау иде инде. Яңадан монтировать итү. Әле аны телеграм аша җибәрергә кирәк, ул озак китә телеграмнан. Качество әйбәт булсын диеп. Беренчесендә вообще качество әйбәт булмады. Анда мин елаплар утырдым әле. Чыгармыйм диеп. Минем даже төшерелгән интервьюларым да менә без прогимназияга барган идек театр куярга. Анда мин

Син аңа карап инде. Әйе, миңа аның шунысы шул, ул журналист булып та эшли, сәхнәдә дә эшли, алып баручы иттереп, үзем дә шулай теләгәч, ошый миңа үзе тоту. Анда син интервьюлар төшергәндә бик күп вакыт китә бит инде, ә синең Угейлы да сиңа бу эшең, дип әйтик инде, зыян итмәдеме укуда?

Үзем дә артист булырга теләгәчтән соң шуңа Илчә Бәдретдинова һәм менә шул артист белән журналистикада торгач та инде артистлардан минем бер Илчә Бәдретдинова, шундый җырчылар һәм журналистикада Гөлназ Сафарова булгач, шулар белән аралашасым килә үзем.
Шуларга нинди сораулар бирелде?
Ничек кереп киттеләр? Нинди авырлыклар булды башлаганда? Менә шулай ук ташлайм дисә булды диделәр микән берәү кайчан? Ә синең камерасыз алар белән сөйләшәсең киләме? Килә.
Мин, мин аларга яздым да. Күрсәттеләр. Укытулар җавап бирмәде. сыйныфны бетерәсең һәм әгәр дә син бүтән өлкәгә укырга керсәң

Ялкаулы. Бүлеки чакта кем булырга теләгән? Укытучы. Хәзерге өмердә. Юк. Синең тормышыңда иң зур кыенлык нәрсә булды? Именно тормышыңда. Әтием.